Mae Derfel ar ben ei hun yn y deli am y tro cyntaf gan fod ei fam wedi mynd ar day trip i'r Rhyl. Nei di joio'r exercise coeledd fi! Shwt mae'r diwrnod yn mynd Derfel? Prysur. T'mod yn amlwg fel seleb Cymraeg dwi hen arfer gorfod gweithio o dan bwysa I'm not one to toot my own horn usually ond ti'n gwybod be? Dwi'n deud bod fi 'di ymdopi eitha da. Do, ti mas rhei bobl ordro leek and potato soup. Be gatho nhw? Carrot and coriander. Nath rhei pobl ordro vegan sausage and mash. Be gatho nhw? Uh, be gatho nhw? Pork, sausage and mash. Nath nhw gwyno? Na. O'n nhw'n gwybod? Na, ond dwi'n meddwl bod chdi'n methu pwynt o be dwi'n trio'i ddeud. Dwi'n gwybod sa'n nhw'm yn meindio. Mae pobl y dre yma, dyn nhw'm yn superficial fel Ali. Da ni'n Cymry Cymreig go iawn. Fel ddudodd Dafydd Iwan yn 1846, We're here for a long time, not a good time. Felly heblaw am y camgymeriade, se ti'n gweud bod ti'n ddigon gyffyrddus ar ben dy hun? Da ni'n brysur rwan, ffordd i chnodd fory, ia? Dwi'n meddwl pan ti fel meddylfryd positif fatha fi fedri di neud wbath. Ma'r cwsmer yn dod. Dau funud. A, swn i'n meddwl bod chdi methu nabod fi, dwi'n hoples o bethau fel 'a. Pam 'sa chdi gofyn fatha pwy 'na? Chris, so beth helpu chdi? Ie, os o'n ei well job na fi. o, dwi'n ei mea gyda fi lot ar ymlaen ar y funud, dwi'n efo gwaith o bwyd. Na, na, na, na, na, na. Uh, excuse me, ti eisiau ordro ta be? Wyt ti'n ti siarad efo? Dwi'n trio siarad efo chdi, dwi'n trio gael chdi ordro, come on, be ti eisiau? Wyt ti isio busnes fi ta be, mêt? Wel oes, siwr, ond dwi'm isio siarad efo chdi trwy dydd. Come on, let's go! Wyt ti'n serious? O, t'mod be, os gin mynadd efo hyn, mêt, go on, ti'n banned. Cer o 'ma, cer! Cer ŵan! Rhoi o 'ma, paid â poeni, mêt! O waw, annifyr, dyna de! Waw, dwi mor sori bo' chi 'di gor'o' gweld hynna. Rei pobol ddim 'di ca'l eu dwyn i fyny 'fo manners. Felly yym da fel fi... Sori ma'n ffôn arall yn mynd ŵan. Rŵyt. Oh God dwi'm yn coelio hyn. O na, ti'n ffocin serious? Reit, dwi 'di cael negas gin Hermes. Maen nhw'n newid delivery slot ASOS fi i between two and three. Yn lle five and six. O, oh, grasesa faint gloch di wan. O, oh, shit!

Wel rhaid fi cael bydd. Fi na'n syniad da. Be arall i dra'n neud? Sori, dwi'n gorau cael. Dwi'n byd arall i dra'n neud na does. Oh, fucking hell. Reit, os ai atra wan, os rhaid dal y bus bod rhan cyfni, ddylsa bod fi atra mewn pryd. Ddylsa bod fi atra mewn pryd. Fuck, fuck, fuck. Oh, grasisa. Always me, always me. Oh, mae'r hyn allan, di. Excuse me. Excuse me. Haia, ydych chi'n iawn? Sori, cain gynnar, rhaid chi fynd. Da ni'n cain gynnar, we have to go, come on! World War 3, diolch yn fawr i chi, wela ni chi eto. Champion. Na ni. Gret. Fucking hell, oedden nhw'n di talu. Ffwcio fo. Reit, oce. Eto nawr ni gerall am lift. Neu pob tro'n dda fo fi fel 'a. Reit. Be' dwi angen neud? Sori Cyw, dwi mor mor sori. Heddiw 'dan ni'n gorfod cau'n gynnar due to unforeseen circumcisions, iawn? So, swn i jyst cloi y drws ar ffor allan, dw i'n rili gwerthfawrogi hynna. Marge Llewelyn yma o Adran Iechyd Cyhoeddus y Cyngor. Ti'n ffycin serious?

O, thank God. O, ges di text fi. O, thank God. Lle mae hi wan ta? Yn cefn yn ei thanos, mae siwr. Ti'n meddwl beth yn teimlo fatha am chwdus di? Mae'n union thanos o'n prom yn meifod eto. Ia, mae'n iawn, mae'n iawn. O, mae hi. Be sy'n mynd ymlaen lle? Wel, sgin i'm newyddion da i chi, mae yna ofn. Sori Mark, cyn i chdi ddechrau. Sheila, os 'sa chdi heb 'di mynd i'r Hill, 'sa ddim o hyn yn digwydd! O, Sian! Be 'di'r broblem 'lly? Wel, dwi'm yn gwybod lle i ddechrau, deud y gwir, ond mae 'na sawl peth yn yr oergell gefn co sy 'di hen weld i expiry date. Yym, expiry date? Paid â deall, oh, Mad, gwranda, oce, dwi'm isio deutha chdi sut i neud job chdi, ond ma' pawb yn gwybod na jyst suggestion di'r dates na, oce, come on, paid â bod mor close-minded, mae'n 2020 for God's sakes. O's 'na wbath arall? Wel, dwn i'm os ydach chi'n ymwybodol o'r wefan TripAdvisor, ond ma' 'na sawl adolygiad yn roid enw drwg iawn i'ch deli chi ar y wefan honno. Tripadvisor, Tripadvisor! Oh God. Hold on, reit, mae hyn yn mynd i fod bach yn awkward i fi. Gwranda, Madge, dwi'n celeb Cymraeg, oce? Okay? Ac yn anffodus, dwi yn cael lot o trolls, online haters, so probably, gan bod y wefan yma online, nhw nath hynna de. T'mo, mae'n neud sense pan ti'n meddwl am y peth fela. So, actually, fi'n anghofio am hyn. Gawn ni anghofio am amdano fo gyd so 'na ni. Mae oedd e'n neis gweld chdi ond dwi'm yn meddwl 'da ni angen mynd â'r peth yn bellach. Gwrandwch, o weld ych ymateb chi i'r sefyllfa yma heddiw, sgin i'm dewis ond cau'r deli. Cau y deli? Cau, cau deli fi? Deli yma? Deli derfel? Hmm. Tisio cau deli fi? Umm. Dwi ddim yn ffycin meddwl! Ti'm yn dod i fama a cau deli fi! No chance! Mam dida fi! Wel, well chi fynd wan dwi'n meddwl. Mynd? Paid yn deutha fi mynd i nunlla, ti'm yn ffycin mynd i nunlla! Deud lle ti'n mynd! Derfel? Gwranda, gwranda wan! Go on, deli, ffrica mor i parc menai! Cer wir! Yn dilyn y dewis i gau y del i lawr, mae Derfel wedi gwneud y penderfyniad ei bod am symud i Lundain er mwyn ffocysu ar ei yrfa fel cantor proffesiynol. Mewn datganiad swyddogol ar ei Facebook, dywedodd, Dyma da chi yn cael y haters fucking uffar. Oeddech chi ddim yn sylwi faint o lwcus oeddech chi i gael fi. Daw eto haul ar fy mryn. Wan, ffoc off. Ei, chdi di derfel, met? Da chdi gweld un o'n fideos i, do? Uh, na do, just parsal sgyn i chdi. Na ni, da chdi gweld llun efo hwnna? Ie, yeah, well fi gael. Gret, diolch wrth ti. Diolch sy'n arall. Na, mae'n iawn, un yn ddigon. Diolch ti.